Исәннәрмесез! Көлү физик күнегүләр кебек сәламәтлеккә дә, йөрәккә дә бик файдалы. 5 минут көлү кан басымын түбәнәйтә, холестеринны киметә, ә кан әйләндерешен яхшырта. Сәламәтлекне ныгытыр өчен экраннар ягына чакырып калабыз һәммәгезне дә, кадерле тамашачылар. Без Башлыйбыз! Инде әлбәттә, юмористик шоубызның икенче сезонын дәвам итер алдыннан, башлап җибәр алдыннан, рәхмәтләребезне әйтәсебез килә, шушы тапшыруны төшерергә ярдәм иткән Туган авылым ресторан комплексларына һәм Мунча ташы эстрада театрына зур рәхмәтләребез. Ә инде бүген бездә финал һәм бүген без икенче сезонның интеккә иншәп юмористын

Татарстаннан Казаган артисты Фәнис Җиһанша! Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театр актеры, Татарстаннан атказанган артисты Зөлфия Валиева! Кем арбасына утырасын, шунын җырын җырлыйсын диләр. Ә мунча ташы арбасына утырсан, күңелләр һәр вакытта да күтәренке була. Безнең жюри рәисе, мунча ташы театры эстрада театрының

Беренче чиратта әлеге Мин юморист телепроектына чын күңелдән рәхмәтләремне әйтеп үтәсем килә. Мине күп кенә җирләрдә таный башладылар, хәтта өйдә. Күп кенә җирләргә чыгыш ясарга да чакыралар. Менә күптән түгел генә картлар йортында чыгыш ясарга туры килде. Һәм беләсезме, анда кагыйдәләрдән дә күбрәк нәрсә юк икән. Кергәндә үк тотындылар малай. Молодой человек, без приличный заведение, у нас со своим нельзя, имеш. Нишлисең бит, калдырдым инде бабамны ишек төбендә. Ярар, менә сөйләгәндә дә генә әле бик ашыгып кына сөйләргә туры килде. Белмәстең бит инде кайсына күпме калгандыр анда. Шулай. Бер мәле ничектер күңелсез булып китте дә генә кайсыдыр килде дә миңа нинди дә булса баш киеме белән берәр кызыклы конкурс үткәрүемне сорады. Әйтәм, ярар. Ләкин менә үзем белән алган идем бары түбәтәй генә. Юк, мин үткәрдем инде, үткәрә алганча. Никах. Беләсезме, баршасына бик баршасына да бик тә ошады. Азактан әле хәтта субсидия дә китерделәр. Ой, гөрләттек кенә малай. Бала чагым э, бер дә җиңел түгел иде. Ә инде әтинең участковый икәнлеген исәпкә алсак, хәтта авыр да иде. Еш кына почмакта да торырга туры килә иде инде. 15 сутка. Ул э, анаңа каршы ул показанияләр бирү дисеңме әйме? Үз анаңа каршы. Шулай, дуслар, тик менә ничек кенә булмасын. Әти кеше ул һәрчак үрнәк, шулаймы? Мин дә генә инде менә әтидән бер дә калышмаска тырышсам дагын әллә ни килеп чыга диеп әйтә алмыйм. Мәсәлән, әти агачтан әллә ниләр ясый белә. Ә мин юк. Әти өздереп баянда уйный, әйме? ә мин юк. Әти гаиләдән китте, ә мин юк, дуслар. Менә шул. Бүтән әйтәсе килгән сүзем. Шул иде. Рәхмәт. Айна Расатов, безнең беренче конкурсантыбыз. Инде барыгыз да аңлыйсыз, беренче булу һәр вакытта да авыр, җиңел түгел. Һәм дә инде бу менә әле генә чыккан импровизация дип әйтсәң дә дөрес булыр, минемчә. Жюри әгъзаларының фикерләрен беләсе килә. Фәнис әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә сезгә ничегрәк? Яисә чагыштырыр өчен тагын бер уенчы кирәкме? Яисә сразу менә бишлек куясызмы? Бер ике сүз әйтеп алыгыз әле. Әлбәттә, мин беренче чыгыш ясаучыларны бик аңлыйм. Алар өчен үзем борчылам. Э, ул дулкынлану күрәсен безгә дә күчте монда. Мин шуңа күрә аның өчен үзем дулкынланып утырдым әле. Әйтер сүзем шул, миңа калса тынычланыр һәм әлбәттә инде э, ничектер шул теге көлке дулкынына кереп китәр дип уйлыйм әлеге җегетебезне. Э, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Шулай ук фикерне беләсе килә Зөлфия ханым сездән. Айнарның йөзе кызык шундый. Ул бер сүз дәшмәсә дә, аңа караганда көләсе килә нишләптер. Аның күрәсең табигатьтән шундый харизмасы көчлеме? Шуңа күрә э, өйрәнеп э, сүзләре, сөйләгән монологы миңа әзрәк тоелды. Бик каты өйрәнелеп куелган бит. Шул гына. Ә былай табигате искиткеч ни кызык. Искиткеч егет шулай бит инде. Бик зур рәхмәт һәм дә шул ук фикерләрне беләсе килә Рөстәм әфәнде Закировтан. Мин дә бик кызыксынып тыңлап утырдым. Төрле карашлы темалар бар, юморлар үзенең карашы дөньяга бик Алла бирсә, киләчәктә зур өметләр багларга була бу җегеткә.

Чаллы якларыннан килгән ул Йылдыз Гибадуллина! Сәлам, дуслар! Минем исемем Йылдыз һәм мин авылдан. Минем уйлавымча, гомумән, авылдагы иң бәхетле кеше ул шәһәрдә яши. Һәм менә безнең гаиләбездә без өч кыз идек. Һәм нәрсәгәдер әни белән әти мине яратып бетермиделәр апаларга караганда. Ну, моны аңлап була, чөнки беренче бала ул теләп алынган бала, көтеп алынган. Икенче бала өчен 250 мең акча бирәләр. Ә минем очракта әти аптекага барырга иренгән. Һәм менә бар күп кызларга әйтәләр инде, кызым, син берүк урыс егетенә кияүгә чыга күрмәделәр. Ә минем әби әйтә иде, и кызым, сине бераз чуваш егете булса да алса әйбәт булыр иде, ди. Аннан соң әйтә, хәер бирергә кирәк, ди. Ну, мин көн саен әбигә хәер бирә башладым. Моның ярдәме тиде. Мин кияүгә чыкмадым, әлбәттә. Ләкин әбинең менә Актанышта ике этажлы менә дигән коттеджы бар. Һәм менә авылда минем өчен бердәнбер юаныч ул минем дус кызым иде. Һәм безнең иң яраткан уен ул, әлбәттә, качышлы. Һәм нәрсә әйтәсем килә? Ильвина, әгәр дә син мине күрәсең икән, чык! Син җиңдең! Синең инде әти-әниләрең борчыла. Һәм менә у Ильвина югалды, без башка кыз белән йөри башладык та, ул миңа әйтә, әйдә киттек клубка шәһәргә, ди. Мин бизәндем, киендем, җыендым. Шуннан соң гына аңладым, ул клуб анонимных алкоголиков икән. Мин әйтәм, Илүсә, син мине кая алып килдең, без бит хәтта эчмибез дә. Ул әйтә, Йолдыз, тынычлан, без бу клубтабыз да иң матур кызлар, тыныч кына утыр, ди. Ярар, утырам, чират безгә җитте. Аннан соң Илүсә торып басты да, Минем исемем Илүсә һәм мин алкоголик, ди. Мин, гомумән, үземнең дус кызым турында күп әйбер белмәгәнмен икән әле. Аннан соң сөйли башлады, ничек ул клуб артында Фәрит абый белән самогон эчә башлаган. Мин әйтәм, Илүсә, Илүсә, син вообще что ли? Ник соң син мине чакырмадың? Ярай, Илүсә шунда калды. Анасын без бер көнне бер кыз белән лифтта барып ятабыз. Бер иностранец керде дә, how are you ди. Мин әйтәм, гафу итегез. Анасын Илүсәгә әйтәм, Илүсә, әнә инде кешеләр әйтәләр, һава юк дип, тынычлан, җитте инде ул духиеңны сибеп йөрергә. Һәм без ул кыз белән нәрсәгәдер гел сугыша идек.

Стразиклы кастет. Анда берсе вообще әтисенең дружба сибен муенына асып чыга. Һәм ул өч кызның кушаматы чөгендер иде. Чөнки ул чөгендерне күргәч бернинди слабительный да кирәк түгел. Һәм модага кереп китәбез икән, инде менә бер көнне мин мода турында телепередача карап утырам. Анда менә модельләрнең башында картон, име, өсләрендә җыртык кием, битләренә пычрак сыланган. Шуннан соң гына мин аңладым, безнең авылдагы Фәрит абый ул алкаш булмаган. Ул законодатель моды булган икән. Ну аның фамилиясе дә Юдашкин иде инде. Фәрит Галиәхметович Юдашкин, име. Әйтәм җирле гел розовый фейшн дип язылган футболка киеп йөри иде. Гомумән, күп яңалыкны мин Инстаграмнан яисә телевизордан күрәм. Менә барыгыз да күргәнсездер инде Конор белән Хабибның сугышканын. Менә бөтен кеше куйды инде, Хабибның фоткасын куйдылар да, гордимся дип язып куйдылар. Безнең авылда да шулай эшләделәр. Һәм иң мәзәге шунда иде, алар бу көнгә хәтле Хабибны футболист дип уйлап йөргән иделәр. Мин әйтәм, сез нишлисез? Нинди футболист? Ул бит баянчы! Алайса, Кокорин белән Мамаев кем ди? Ә менә алар теге безнең күршедә бар бит ике егет, анда трудовикны гел табуретка белән кыйныйлар. Менә алары инде Кокорин белән Мамаев. Һәм шулай ук мин Гүзәл Уразова һәм Элвин Грейның конфликтына юлыктым. Янәсе, җыр кемнекеме? Һәм иң мәзәге шунда, мин ул җырны рус телендә инде әллә ничә ел элек тыңлаган идем. Һәм менә үзем дә бер җыр язырга булдым, авторские права. Я встретил тебя, субханалла, увидел тебя, әлхәмдулилла, ты будешь моей, инша Алла, Элвин белән Гүрәйн Гүзәлне өшкерсен берүк мулла. Хәм менә игътибар иткәнсездер, шундый кешеләр арттылар, үзләрен татар эстрадасында йолдыз дип йөриләр. Менә музыкаль каналны ачасың икән, ул миңа менә әбине гафу итегез, җирләгәндә бөтен туганнарның җыелганын хәтерләтә. Мин анда беркемне дә белмим. Алар кемдер анда өй бүлешә, кемдер җир бүлешә, кемгәдер алтын барс кирәк. Ленар яшен анда череп беткән запорожец өчен сугышып йөри. Ярый әле җырлары, аларның крипларын күргәнегез бармы? Менә ничек 70 елда Илхам Шакиров басып тора иде каен төбендә. Хәзер шул ук җырчылар шул каен төбендә сикереп йөриләр. Анда бер аерма да юк, анда каен гына картайган. Шул дуслар, рәхмәт. Йолдыз бик рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт. Йолдыз Гибадуллина. Рәсәм абый, сезнең фикерләр, сезнең менә ничек ошадымы сезгә гомумән Йолдыз? Э, ну, монда инде телевизионный тапшыруда ошамый дип әйтеп булмый. Э, шулай да үземнең олыгая барганны чамаладым мин. Менә шу кызлар турында ничек итеп клубка чыгулары, ничек анда җегетләр белән ул чыннан да безнең

Теле телгә якмый, бернинди проблема күрмәдем, бернинди теге бәйләнерлек җире юк. Искиткеч, субханалла, үзе җырлагандагы кебек. Һәм иң мөһиме, Йолдызның менә тематикасы аның бүгенге көндә бара. Менә сәхнәгә чыкканда тыңлап утыручыларга нәкъ шушы безнең стена артында барган вакыйгаларны ишетү кызыграк. 20-30 ел элек булган ниләрне түгел Рөстәм сөйләгән. Әйе, әйе. Ә менә хәзер яңалыклар кирәге. Һәм ул яңалыкларны шундый оста иттереп бирде. Менә. Бөтенесен Коннорны да искә төшерде, Хәбибне дә. Әйе, әйе, әйе. Шуңа күрә бөтенесен бер муллаш керсә, тагы да әйбәт була. Йолдызга уңышлар гына телим. Әлбәттә, мин синең яклы җиңүеңне э, теләп торачакмын. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм дә безнең фикерләребез белән уртаклашыр өчен жюри рәисе Гамил Асхадуллага бирәсе килә микрофонны. Йолдыз инде менә э, ничә эштә карыйм мин аны менә карыйбыз. Э, чынлап та чын эстрада э, артисткасы прямо э, ничек дип әйтергә кирәк ул аны үзе уйлап чыгарган әйберләр бит мәсәлән розовый дубинка турында беләсезме без әле безнең яшьтәгеләр бәлки аңламас та аны ә бит чынлап та тормыш алышынды хәзер юмор да үзенең төсендә эчтәлегендә үзгәртә шуңа күрә хәзерге син йолдыз син хәзерге заман юмористкасы

Йо теге сәхнәгә чыккач кына бу җегет ычкынып киттеме әллә дип карап утыра күрмәгез, яме? Ычкынмадым мин, юк. Барсы да әйбәт. Бар тик моннан 20 ел элек балалар бакчасында йөргәндә бер дус малаема сәхнәгә чыгып кәҗә булып мәкелдәрмен дип сүз биргән идем. Шул сүземне генә үтәдем. Үтсә ни соң? 20 ел үтсә ди. Кеше 30 елдан соң да, 40 елдан соң да, 20 елдан соң да үзенең сүзен үти. Менә мин дә үтәдем. Әнә берәү, 2005 нче елда пенсия яшен арттырмыйм дигән иде дә, 18 дә арттырып куйды бит. Ничава яши? Әйе. Юк, алай-болай эзләп килсәләр, мин әйтмәдем яңа бу сүзне. Нәрсә дисең, Гамил абый? Нәрсә, кара күзлектәнме мин? Юк, кара күзлек ул былайгыра, ни. Теге әҗәтләр күбәйде. Әҗәтләр күбәйде, аннан соң кеше дә таный башлады бит, кеше дә таный башлады. Менә хәзер э, теге йөри башладым да, Кеше чыннан да таный икән, кеше белә икән, ике кеше таныды, бүген дә әйтәм ич, малай яктыгы соңга калып йөрмә диелә, ярымфиналдагы бу теге көлке мәзәгем инде, ярар, монда да килешә ул. Ләкин, беләсезме, э, хәзер күз... Әстәгъфирулла, бусы нәрсә тагын? Мин бусы һә белмәям дә, кыры. Нәрсә бу? Хә, күзлекне кесәгә тыкканчы гына нәрсә бу дип торыйм инде, яме. Нәрсә бу? Нәрсә бу? Нәрсә бу? Нәрсә бу? Ә, бу бит ни? Әбүзәр абзый, Әбүзәр абзый бүлә икән, Гәйлүш бу миңа, Әбүзәр абзый. Вәйт малай Әбүзәр абзый кеше ул, канишне. Әбүзәр абзый кеше. Безнең авылның бер хикмәтле вә маҗаралы кешесе инде ул Әбүзәр абзый. Менә аны име әйтеп бетергесез, әйтеп бетергесез. Шушы Гәлүшне биреп җибәрде. Тирес чыгаручылар Гәлүше бу фирмада безнең. Буыннан-буынга йөри. Әбүзәр абзыйга ике Гәлүш чыгаручы, тирес чыгаручы, гафу, бүләк иткән. Миңа Әбүзәр абзый пенсиягә чыкканда бүләк итте. Әйе, ул пенсиягә 60 яшьтән чыкты. Аны Путин яратты. Менә ни шушы Гәлүшне миңа бүләк итте. Алып бар энем ди. Сәхнәнең кырына куерсың ди. Уңыш китергә тиеш ул ди. Әйбәт Гәлүш ди. Ни Рөстә абый теге артык төсең юк име? Төсең юк. Менә каратып куям, Әбүзәр абызга әйтә, эшли ул ди. Эшли, ничек эшләгәнен белмим. Алай болай бик каты көлә калсаң, Бәдрәфне уң якта диделәр, яме. Шул якка барып көлерсең. Менә эшләргә тиеш. Әлегә синең каршыда торып торсын. Ни Сүзем ни ярар, Әбүзәр абзыйдан инде башлаганмын икән шул, Әбүзәр абзый белән дәвам итим инде. Әбүзәр абзыйның, беләсезме, үзеннән дә кызык маҗаралар вә хикмәтләр тарихы. Менә, беләсезме, менә авылда һәрбер бала, бала чакта бер генә мәртәбә булса да, агач башына эленмичә калмый инде ул. Агач башында эленеп кала да, ярдәмгә кемнедер чакыра. Әллә очраклар алмашы, әллә бәхет ялмышы, ләкин шушы агач башына һәрвакытта да беренче булып безнең Әбүзәр абзый килеп чыгадыр. Килеп чыгадыр иде дә, болай гына калмый ул. Берәр кызык әңгәмә әйтә торган иде. Э, ни, кем малае буласың син? Нәрсә дисең, Әбүзәр абзый? Кем малае буласың дип, чукра! Ни, Габдрахманныкы мин, Әбүзәр абзый, Габдрахманныкы. Ни, әниеңнең исеме ничек? Әни минем сыер савучы Кәлимә, сыер савучы Кәлимә, Әбүзәр абзый. Кара әле, ни, Анаң да чукрак түгел бит синең, малай. Читтән китереп апмадылар микән дим мин, анаңга да, атаңга да ошамагансы, теге Кавказ ягына ошаганрак малай син, әллә инде карарак, читтән китергәннәр сине, йә, безнең авылныкы түгел син. Нишләп йөрдең анда, агач башында? Малай гына менгән идем. Бер җимеш агачы дипме, агач, теге йонлы кеше дипме, ак пакет булып чыкты, йонлы кеше дигәне, агачы, ә җимеше өстәрәк булып чыкты, Әбүзәр абзый. Ярый, болай бүтән йөрмә, яме. Кирәге юк. Шулай иттереп, ул һәр вакытта да агач төбенә утыра иде дә үзе генә белгән бер җырны сузадыр ие. Ул телне ул үзе генә аңлый торган ие. Гыйлдин, гыйлдин, зусюа, зусюа, гыйлдин, гыйлдин, сунсюа, сусюа, үзбәк! Үзбәк! дип ахырдан кычкырып куя торган иде. Нишләп алай дип кычкыргандыр, белмим. Ләкин авылдагылар сөйлиләр иде. Бик хикмәтле тарих бу. Бу сүзнең Хикмәтен бары тик аның тормыш иптәше Камәрия апа гына белә. Белмим, нишләп Камәрия ападан сорамадылар икән? Читенсенәбез, диләр авылдашлар аннан сорарга. Кем белә, бәлки теге ятакта гына әйтә торган сер сүзләредер. Әбүзәр абзый теге, Бүген булдыра алмыйм, Камәрия, дигәнне, Үзбәк, Камәрия, үзбәк кенә, дип җавап бирәдер. Ә бәлки, бүген Менә дәртем ташып тора инде Камәрия дигәне. Үзбәк Камәрия, үзбәк дип, бәлки шулайрак әйтә торгандыр. Белеп булмый бит аны, иптәшләр. Ул һәр кешенең үз сүзе, әй теге сорарга да читен сендерә иде, аннан соң теге оялдыра да бит инде барыбер кешенең шәхси эше. Ә агачка килгәндә, агачка килгәндә үзенең тигәнәк сорауларын биреп, яраткан китабыңны алып килимме, дим, яраткан китабыңны алып килимме? Әйдә алып киләм. Аннары укырсың шунда. Бүген, бүген дигез нәрсә пешерәләр? Әйдә кайтып үзем ашап киләм дә сиңа да шунда бирәмен. Әйдә менеп карта уйнап утырабыз, карта уйныйм. Уйнаган, бер-ике малай белән менеп карта да уйнаган юньсез. Әле төшерергә уйламый. Әй, ахырдан барыбер агач ботаклары белән сындырып тартып төшерә иде инде ул балаларны. Ярар, бусы бер хәл. Әле балык тотарга да ярата Әбүзәр абзый. Балык тотарга ярата, конечно. Менә бер вакыт үзенең камырын алып, Камәрия апаның якшәмбе көнне иртә белән ипи пешерергә дип куйган камырын Тулы кәчтүрүлне елгада бүрттереп кайткан җүнсез. Бер балык та тота алмаган. Ахырга кадәр Камәрия апа орышыр дип әй утырган мескен, әй утырган. Бер балык та тота алмыйча кайткан кешене авыл халкы ничек каршы ала инде? Мыскыл иткәннәр җүнсезгә, кушамат такканнар. Хәйрияче Әбүзәр булып калды Әбүзәр абзый. Нишләргә белми хәзер. Беләсезме, авыл аңа бу Гамәл өчен хәзер көлеп түгел, ә һи-ха-һайлап карыйм сезгә. Маладис! Менә бит! Алкышлыйк әле! Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде менә чын менә авыл егете дип әйтәсе килә инде, әйме? Э, Тинчурин театры актеры да була ала, Камал театры да актеры була аладыр дип уйлыйм мин инде үземчә. Ничек уйлыйсыз сез, Зөлфия ханым? Ничек сезгә Ильяс? Шаһивның чыгышы. Нәрсә дип әйтим икән, Ильяс? Бик матур буе бар, чибәр, теле бар, татарча әйбәт сөйли. Ну, ул Актерлыгы да бар бит, ничек ул- менә ул җырлады. менә Ул тамашачыга карамый. Ул күзен яшерә, ул идәнгә сөйли. Шуңа күрә ычкына игътибар, тамашачының да игътибары ычкына. Шуңа күрә мин ярты Әйткән, сөйләгән сүзләрен мин аңламадым, нәрсә турында сөйләгәнен. Ну, тырышты инде, тырышты, молодец. Барыбер кул чабыйк, молодец. Әйдәгез, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Чыннан да бик булдыра торган егет. Фәнис әфәнде. Миңа калса, бик интеллектуаль Әбүзәр абый турында сөйләде. Мин әле андый интеллектуаль шаяруларны тагы бер перемотка белән карарга кирәк миңа. Ә ничек менә кәҗә булып кычкырды менә, шәп бит инде. Ул якта ниме? Рөстәм Закиров. Ә? No comments. No comments дип әйтте безгә Рөстәм абый. Инде жюри рәисе Гамил Асхадулла. Ну, мин нәрсә әйтим инде, э, Ильяс чыгыш ясады башка ниләрдә бик матур. Чөнки ул э, филолог та аның теле тик тормый. Язган ул үзенчә э, чагыштырмакчы булды инде ул элекке тормыштагы Авылда яме бар иде дип, хәзер авылда яме бетте дип, ну, э, бик озак килә торган э, юмор булды бу. Э, почмаклары юк. Актер буларак та уйнады, чынлап та э, текст слабыйрак булды. Ну, үзенчә тырышты инде, ни. Ничек кенә әйтсә дә, менә шушы финалга килеп җиткән икән, Ильяс, син юморист. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Чыннан да безнең конкурсантлар кыска гына арада инде шушы юморны уйлап чыгардылар. Кемдер бәлки бүген генәдер чыгарган шулай бит. Инде Ильяска без уңышларны теләп калабыз, ә сәхнәгә чакыра, чакырабыз ахыргы конкурсантыбызны. Фаил Баязитов! Исәннәр үсез, дуслар! Үзең син зәңгәр, мин шулай киенеп кенә чыктым. Дуслар, менә бүген шундый инде, шундый шатлыклы, шундый шәп вакыйга дип әйтимме соң? Бүген бит инде безнең финал. Әйдәгез әле шушы вакыйгага алкышлап алыйк әле тагын бер кат. Беләсезме нәрсә ул финал? Финал ул менә 3 көн буе кояшта яткан йогуртны эчү белән бер. Яисә инде син молодец, барысын да булдырдың, шәп. Яисә инде онытылмас курьез. Безнең инде, конечно, бөтенебезнең дә молодец буласы килә. Әйе. Э, һәм э, мин инде сезне үзем белән таныштыруны дәвам итәм. Э, менә мин үземнең яраткан шөгылем, ул да булса инде авылда ял итү. Э, су коенырга йөрүләр ул теге менә бөтенегез дә хәтер итергәндер белә торгандыр әле ул вакыйганы э, менә 15 километрдагы күлгә китәсең инде малай тиреләп тузанга бата бата барасың һәм 5 минут буе бака күлендә чумасың да 15 километр кире тиреләп тузанга батып кире кайтасың Ну, зато ял иттең, зато шәп, су кереп кайттың, әйе. Э, һәм инде икенчесе ул инде менә э, балыкка йөрергә яратам. Һәм һәрберегезнең дә балыкка баргач шундый персонажларны күргәне бардыр. Э, миңа калса, бер, бер персонаж инде һәрвакыт теге телефоннан сөйләшеп йөри торган. Юк инде матурым, ни, юк, юк, эчмибез, кызлар да юк монда, юк. Һәм Һәрвакыт табыла шундый кеше. Альфред, әйдә киттек эчәргә, тегендә кызлар килде, тегесе синеке, бусы минеке, кит әле бар моннан дип. Әйдә дим, Альфред, шундый кешеләрне күргәнегез булса, алкышлап алыгыз әле. Бик тә, бик тә яхшы, мин үзем генә алай уйламыйм икән. Хәм инде бар шундый төр кешеләр, мин аларны Рэмбо дип йөртәм, чөнки аңа карасаң аңлашылмый. Я ул сугышка җыенгамы, я ул балыкка җыенгамы, Менә аның монда повязка, армиядән кайткан киемнәре, монда жилет, пычак, әллә нәрсә, бөтен нәрсәсе бар. Әйди иң кызыгы, ул кешене беркем дә балыкка чакырмады. Син иртән машинага чыгып утырганда ул уже шунда утыра балыкка дип. Һәм балыкка баргач та ул балык тотмый, шунда яр буенда тәпәч үткенә утыра үзенең пычагы белән. Э, үзем инде мин гади авыл гаиләсеннән һәм инде менә юмор ягы мин әтидән килгәндер дип уйлыйм. Чөнки инде бу бер көнне өйгә кайтып керде дә, улым, кара ди, Шалт, шолт, мәйтәм, әти, нишләвең бу? Мин хәзер ди председатель түгел, мин председатель ди. Мәйтәм да, мәзәгрәк кеше син, конечно. Һәм инде әни дә минем нидер үзенчәлекле кеше. Чөнки инде менә ул һәрвакыт мәзәкне әйтә дә, аннан соң тагын шуны ук кабатлап куя. Уйлап уйлап торам да әйтәм. Ул мин әллә балык дип уйлыймы соң теге 2-3 секунд эчендә мәзәкне онытырга. Ул әллә мине балык дип уйлыймы соң мәзәкне 2-3 секунд эчендә онытырга. Э, шундый. Э, ә бабайны инде минем бөтен авыл плотник дип йөртә иде. Ну, плотта батып үлгән иде. Аса кызык история түгел, әйе. Э, һәм гомумән мин дә үзем бик тиз егет кеше булып киттем әтинең кассетасын тапкач дигәндә яшереп куйган җирдән ульяга да бар хәзер үзем гомумән казанда торам авылга бик сирәк кенә кайтып йөрим мен әле күптән түгел кайтып килдем анда инде гомумән интернет та начар телефон да начар тота һәм туры килде миңа көне буе телевизор карап утырырга ә анда бары тик яңалыклар гына ул инде менә депутатлар әйтә менә прожиточный минимумга яшәп була диләр

пересадкалар белән о мажор мажор э, һәм инде миңа калса ул заманда э, менә шул заманга килеп җитсә үзеңне кеше алдында зур кеше итеп күрсәтер өчен әллә нинди квартиралар киемнәр кирәк булмаячак син просто автобуста утырып йөргәндә үк сиңа уже о кара инде бай мажор үсте бу дип карап алачаклар миңа калса э, һәм инде шундый яңалык теге бөтен халыкны тетрәндергән яңалык дип әйтимме соң ул да булса инде пенсия реформасы Э, һәм э, әби белән сөйләшеп утырабыз мен әйтәм әби э, сиңа менә әйтәм кыендыр инде пенсиягә дә күп әз генә калган иде инде сиңа юк ди улым ди мин ди киресенчә сөенәм ди озаграк яшәячәкмен ди әйтәм ничек инде ну мин бөтен пенсияне алып бетермичә әле үлергә җыенмыйм ди шуңа күрә шуңа күрә менә оптимистлык кирәк һәм инде гомумән менә шушыңа бәйләп нәрсә әйтәсем килә аллаһ тәгалә кешегә үзе үти алмаслык сынаулар бирми

Сә дә телефон белән чыгу кирәкме телевизионный съемкаларда? Шуларга игътибар итсеннәр дип әйтәсе килә. Ничектер барыбыз сәхнәгә чыга бит инде кеше. Сә дә менә телефон күренеп. Ә телефон кесәсендә име? Ий, сә дә ул ничектер барыбыз сәхнә сәхнәдер инде. Шуңа күрә инде юморга килгәндә мин шакката торган әйбер күрмәдем. Шуңа күрә яшьләрне бәлки аңлап бетерә алмыйбыздыр. Шул гына минем А, гомумән, сәхнәгә чыкканда телефонсыз чыксыннар кешеләр. Сәдә телефон булырга тиеш түгел, сәхнә бу. Юр, бик зур рәхмәт. И сәхнәдә инде телефон белән чыгарга кирәкми. Менә шундый бик дөрес шундый бер киңәш әйтте Рөстәм әфәнде. Әйе. Фәнил әфәнде. Фәнис әфәнде, Фәнис абый, сезнең фикерләр ничек? Телефон белән чыгарга ярыймы сәхнәгә юкмы? Син баштан бирле мине бутыйсың да бутыйсың.

Әйтмим. Нишләп? Шуның белән мин бик каты ятлы калдым. Әйтәсе сүзләремне әйтә алмыйча, борчылудан кулымдагы дәфтәрләрем, ниләрем, кәгазьләрем кыйлып бетте. Режиссер кычкырды, сүкте. Шуннан бирле минем сәхнәгә чыкканым юк. Жюрида гына утырам. Ә, шулаймы ни? Менә, ә жюри булып утырырга рәхәт. Шулай бит инде Фәнис әфәнде. Ә, ничек безнең Телефон белән утырам. Ә, менә бит телефон монда. Яхшы, Зөлфия ханым. Инде телефон турында э, сөйләшеп тормыйбыз дип уйлыйм инде мин. Сөйләшмибез, телефон турында Әйе, сөйләшмибез. фаил турында сөйләшик. Фаил әзер артист. Кыяфәте, төсе, үзенә ышанычы бик зур дип күрдем мин. Э, Башында бик-бик ни иде, э, шундый үзенә ышанып чыкканы бик каты итеп, аннары әз генә, әз генә сик сүрелде энергиясе. Ансы ул үзе дә сизгәндер инде, име? Белмим инде, бәлки без монда шулай бик каты куркыныч утырабыздыр карап. Кем белгән. Ни? Э, Өмет бар, өмет бар. Алкышлык, молодец, уңышлар телим. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде безнең тәҗрибәле жюри рәисенә сүз бирик. Жюри рәисе Гамил Асхадулла. Ну мин э, сүзне башсыз килә, җегетләрне яклап, кызларны яклап, чөнки э, менә шушы кыска арада гына шалт кына иттереп яхшы текст уйлап чыгарып булмый. Алар беренче көннәрен шуңа күндерделәр. Күздән яшьләр чыкты. Шуңа күрә юмор ул кисәк кенә чыга торган әйбер түгел. Мин уйлыйм, алар менә ашык-пошык кына э, эшләп куйдылар менә бу монологларын. Э, актер буларак менә карагач файлны карап утырдым. Әле беренче көннәр андый уем юк иде. Чынлап та аның э, сөйләү осталыгы яхшырак. Оста сөйли тексты булса, жыгала-жыгала көлдерә торган текст булса, чынлап та Зөлфия ханым әйтмешли, готовый артист һәм юморист. Нә, бик зур рәхмәт, текстан кирәк шулай бит. Бик зур рәхмәт, ә инде безнең беренче өлешебез шуның белән тәмамланды һәм без күчәбез икенче өлешкә. Икенче өлеш ул безнең сорау-җавап рубрикасы дип атала һәм сәхнәгә без барлык конкурсантларны чакырасыбыз килә. Рәхим итегез, егетләр, кызлар. Йолдыз Гибадуллина, Айна Расатов, Илья Шахиев, Фаил Баязитов. Егетләр, кызлар, инде безнең Бик җиңелчә генә сез инде бу әйберне беләсез, шулай бит. Безнең жюри әгъзалары сорау бирә. Ә инде конкурсантлар җавап бирергә тиеш. Матур гына әйттереп, тиз генә вакыт арасында уйлап, уйланып, ничектер менә фикерләп, иң кызыклы җавап биргән кеше э, молодец була. Анлашылды, шулай бит. Егетләр, кызлар, сездән матур, яхшы, көлкеле, мәзәкле җавап, ә сездән, кадерле жюри рәисләре, Сорау. Кем беренче башлый? Юрганга карап аягыңны суз диләр. Ә кайсы очракта аякка карап юрганны сузарга була? Ойлыйбыз. Менә бит. Сразу аяк сузудан башлады. Татар халык мәкале. Йылдыз Гибадуллина. Тагын бер тапкыр. Озаттым инде башын. Юрганга карап, аягыңны суз ди татар халк мәкале. Ә кайсы очракта аякка карап юрганны сузарга була? Аяк сузыла башлагач. Кызык. Әйбәт, әйбәт. Бармы тагын берәрегезнең җавабы, егетләр? Юрганга карап аягыңны суз диләр. Ә кайсы чиракта аякка карап юрганны сузалар? Менә зарплата килгән көнне монсы да була. Айнар Асатов, бик зур рәхмәт. Фаил дә җавап бирә. Юрганыңа карап аягыңны суз ди татар хаклы. Ә кайсы чиракта аякка карап юрганны сузалар? Йокларга ятыр алдыннан аягыңны җумыйча ятасың икән, монда чаклы кына сузасың инде, конца сузмыйсың. Менә шундый фикер булды безнең. Бөтенесе дә инде тормыштан алынган хәлләр, минемчә. Гигиенага бәйләнде бу. Әйе. Кайбер вакытта була бит шундый кыска юрганнар. Киләсе сорауны безгә Гамил абый бирә. Рәхмәтегез сезгә. Җегетләр, кызлар, Арттан колак сөяк турында тагы бер кулыгыз үсеп чыкса, аның белән нәрсә эшли алыр идек икән? Нәрсә эшли алыр идегез икән? Кабатлагызчы, Камил абый. Арттан колак сөяк турында тагын бер кулыгыз үсеп чыкса, аның белән нәрсә эшләр идегез? Әбүзәр абыйдан сорарга кирәк. Әбүзәр абыйны. Әбүзәр абый бөтен нәрсәне белә. Так, яхшы. Асыгыз. Арттан калак сөяк турында тагы бер кулыгыз үсеп чыкса, аның белән нишләр идегез? Әле генә Әбүзәр абыйга шалтыратты. Кисеп атарга кирәк диде. Илья Шаһиев. Бармы тагын? Тагын? Арттан калак сөяк турында тагы бер кулыгыз үсеп чыкса, аның белән нишләр идегез? Мәгънәсез җавап. Аптырый-аптырый карап торам. Кызык булды соравыгыз.

Айнар, син дә бармы җавап? Арттан кала аксөяк турында тагы бер кулыгыз үсеп чыкса, аның белән нишләр идегез? Бәрәңгене 3 тапкыр тизрәк җыердым малай. Менә бит. Чиләген тотып торгаймы? Мин уйлыйм, булдымы? Так. Кемнең бар тагын? Ә үзегезнең бармы җавабыгыз чыннан да, Гамил абый? Ну, мин уйлап торам, артны кашырга җайлы булыр ди. Менә бит, менә бит, менә бит ишеккә туры килгән. дәвам итеп сүз кем кемнен бирәсе килә менә э, сорау бармы сораулар менә как как орим белән мамаев турында сүз булды шушы юмористларга әйтәсе килә менә бу сез моны безнең рәсәй футболының юморлы дип карыйсызмы или бу серьезный футболистлар дип карыйсызмы менә бит футбол алла монда кара әле икесе дә теге сугышырга чыккан кебек рөстәм абый кабатлагызчы Кокорин белән Мамаев. Эй, Мамаев белән Кокоринны безнең бөтен Россия каналларыннан күрсәттеләр. Моны сез Россия футболчыларының юмор ягыннан карыйсызмы или чын футболистлар итеп? Э, Рәсәйдә чын футболистлар гомумән бармыни ул? Менә бит. Бар икесе, икесе утыра. Әйе. Рөстәм әфәнде, кабатлагычы футболистларыбыз турында сорауыгызны. Кокорин белән Мамаевны бөтен Россия каналларыннан күзәттеләр. Сез аларны чын футболист итеп кабул итәсезме или юморист буларак? Гомумән Россия футбол җыелма командасы ул инде. Гомумән юмористлар. Рәхмәт. Шаган, шаган җаваплар. Ильяс Кокорин белән Мамаевны бөтен Рәсәй каналларыннан каналларына күрсәттеләр. Сез аларны юморист буларак кабул итәсезме или чын футболист буларак кабул итәсез? Абый, бер нәрсә дә уйламыйм. Бәлә үзе генә йөрми, шуңа алар икәү. Рәхмәт. Очрашкан ди ике дус. Кокорин белән И Кокорин белән Мамаевны бөтен Рәсәй каналларыннан күрсәттеләр. Сез аларны юморист буларак кабул итәсезме или чын футболист буларак? Минемчә бу бик тә танылган юмористлардыр. Рәхмәт, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде әгәр тагын бер берәр сорауыгыз булса, Зөлфия ханым, әйдәгез әле безнең конкурсантларга бер матур гына сорау көтеп калабыз сездән. Актуаль, бик актуаль. Күз алдыгызга китерегез. Иртән торуга сезнең башыгыз пеләшләнеп калган нишләр идегез? О, әйбәт сорау бу. Менә аны Рөстәм Кинәт. абый әйтсә бик әйбәт булыр икән. Көтмәгәндә кинәт. Әйдә, беренче безнең Айнар.

Безнең шушы Мин юморист тапшыруына катнашучылар бу турыда сүзне кузгатты. Гүзәл Уразова белән Илгин Грей арасында бик кызу бәхәс бара. Әгәр дә инде сез һәрберегез дә популярлашып китсәгез, татар эстрадасында иң беренче кем белән якалашыр идегез дигән сорау мине. Менә бит шундый фикер. Рөстәм абый, сез үзегез кем белән булыр иде? Дигән сорауны аннан соң бирерсез. Айнар инде әзер. Татар эстрадасында бүген Гүзәл Уразова белән Элгән Грай арасында кызу бәхәс бара. Сез инде әгәр дә популярлашсагыз, иң беренче кем белән якалашыр идегез дигән сорау. Данир Сабир. Аның колаклары ул бит чиста плагиат, беләсезме? Әйбәт, әйбәт. Ильяс чыкты. Бүгенге инде популяр җырчылар Элгән Грей

Э, миңа инде кайсысы да ярый главный теге сергей лазарев як, янына якын да килмим инде мин әйбәт әйбәт йолдыз җавап бирә бүгенге көндә татар эстрадасының популяр җырчылары гүзәл уразов белән илгин герей арасында кызу бәхәс бара сез популярлашсагыз кем белән иң беренче якалашыр идегез Мин һәрбер кеше белән якалашыр идем, чөнки мин ул йолдыз. Рәхмәт. Менә бит, менә бит. Әйбәт җавап. Киләсе сорауны жюри рәисе Гамил Әсхадулла бирә. Җегетләр, кызлар, э, кешесез утрауда калсагыз, телефонсыз нишләр идегез? Утрауда үзегез кенә телефон юк. Бүгенге көндә инде яшьләр гомумән кеше телефонсыз яши алмый, шулай бит инде. Шуңа Интернет бирдем та дә. юк. Телефон да юк. бәлкем хат язып белмим күгәрченнәр дә юктыр ильяс шәхиев кешесез утрауда телефонсыз да калсагыз нишләр идегез кара гамилә бит учны нишләр идем икән мин менә бит иек шалтыратып булмый бит баязит абыйга шулай бит Айнара Сатов. Кешесез утрауда телефонсыз да калсагыз нишләр идегез? Мин монда озак тормас идем, Камил абый. Сез менә Сез менә карагыз гына, менә бу җилкәннәрне бер теге җил тарафына борсаң, кайтып җитәсең. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Йылдыз Гибадуллина. Кешесез утрауда, телефонсыз да калсагыз нишләр идегез? Мин андагы халыкны татарчага өйрәтер идем, чөнки мин юморист тапшыруда татар телен үстерүдә бик мөһим роль уйный. Ай, молодец. Менә бит, ә Йылдызның нинди җавабы булды. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Киләсе сорау Зөлфия Валиевадан. Түбәтәй генә киеп татар булып буламы? Менә бит тагын бер сорау туды Зөлфия ханымнан. Түбәтәй киеп кенә татар булып буламы, Фаил? Ну, тәхрәт кенә алып мөселман булып буламсың. Түбәтәй киеп кенә татар булып буламы? Зато Зөләйләдә җырлап кына йолдыз булып була. Шәп менә бит, ә? Түбәтәй киеп кенә татар булып буламы? Чукынып кына урыс булып буламы соң менә? Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт безнең конкурсантларга. Әйдәгез әле алкышлап алыйк беренчедән. Алкышлар, алкышлар безнең конкурсантларга, уенчыларыбызга бик зур рәхмәт. Инде булдырдыгыз, булдырдыгыз, бик матур җаваплар булды. Ә инде тагын менә ике элеш, ике тур үткәннән соң, ике этап үткәннән соң безнең тагын бер сорауыбыз булачак. Һәм ул сорау безнең жюри рәисе Гамил Әсхадулладан яңгырар. Гамил абый. Әйт әле миңа, зинһар, менә бу конкурста нишләп именно син җиңәргә тиеш? Һәм менә бу приз 30 мең белән нишләр идең? Э, мин нигә җиңәргә тиеш? Чөнки инде миңа беренче чиратта менә акча кирәк. Акча алу белән дә инде беренче чиратта мин менә костюмның арендасын түләрем. Э, һәм инде э, бу әйдә әле ашап карарга әйбер нәрсә, чөнки инде туйдырды ул тавык шулпасы. Ну, ролтон инде. Аннары инде менә ютаза кайтып китәр инде 30 мең белән мин анда теге рәхәтләнеп э, машина алыр идем квартира алыр идем һәм утыз меңгә бездә утыз меңгә анда яшәп була анда рәхәтләнеп яшәп була әле илле мең акчаң булса син анда не голова итеп тә куярга мөмкиннәр шуңа күрә шанслар бик зур ютазда э, һәм инде бөтен өмет сездә генә инде менә үзегез уйлап карагыз инде бер кешегә утыз мең биреп кенә целый бер районның бюджетын күпмегә арттырырга мөмкинлегегез бар кая ул ютазы мин дә барам анда яшәргә ильяс сиңа да шул ук сорау Нишләп менә син калырга тиеш җиңүче булыр һәм 30 мең белән нишләр идең? Ә миңа Гамил абый, ә Үзәр абзыйга галош арендасын түләргә кирәк. Аннан соң безнең авылдашларның кулларына чып-чын 30 меңне тотып караганнары юк. Аны да алып кайтып күрсәтәсем килә. Авыл халкы бит ул ничек? Алуын ала, бирүен бирми. Менә күрсәтеп чыгачакмын. Һәрберсе тигез бүлсеннәр. Үземә кирәк түгел. Мин гади кеше. Робинзон Крузы. Әй, Робин Гуд кебек булды бу. Әйе. Кемгә сорау, Айнаргамы? Әмилә абый. Әйе. Айнар дустым, сиңа да шул сорау. Нишләп менә син җиңәргә тиеш бу конкурста һәм 30 меңне нишләтер идең? Так. Айнар исеме борынгы грек теленнән җиңүче дип тә җиңүче дип тәрҗемә ителә. Ә борынгы фарсы теленнән кайтырга кирәк, акча юк дигәнне дә аңлата әле ул бер, бер источникларга карасаң. Шулай. Ә инде икенче яктан, дуслар, пластик, пластик хирургия бу көннәрдә бик кыйбатланып китте. 30 мең не помешает. Рәхмәт. Бер үк колагыңа тия күрмә, Инар. Килешеп тора колагын синең фишка. Гүзәлебез Йолдыз. Нишләп менә бүгенге конкурста именно син җиңәргә тиеш һәм 30 мең сиңа кирәкме ул? Бу конкурста мин җиңәргә тиеш, чөнки мин монда иң матур кеше конкурсантлар арасында. Чөнки мин кыз кеше, һәм мин монда бердән бер кыз. Минем исемем дә Йолдыз, мин юморист. Әйе. Һәм менә минем авылда да кушаматым Македонский иде. Чөнки мин Макдональдс йөрергә ярата идем, дөресен әйткәндә, монда бер бәйле әйбер дә юк. Һәм минем Һәм минем өйгә кайтырга таксига акчам юк. Мин шуңа җигәргә тиеш. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт безнең егетләребезгә, кызларыбызга, бердән бер кызыбызга инде чыннан да. Егетләр, кызлар, рәхмәт әйтәгез әле. Э, без э, төшик. Әйе. Ә жюри әгъзаларына киңәшләшер өчен инде сүз вакыт бирәсебез килә. Инде алар безгә тиздән кем финалда җиңүче икәнен әйтерләр һәм без белербез. Мин юморист шоу тапшыруы икенче сезон Devam etemiz. Инде жюри әгъзалары киңәшләшкәннән соң сүзне тапшырасы килә жюри рәисе Гамил Әсхадуллага. Амил абый. Хәбәр дуслар, э, менә проектыбызның соңгы көне дип әйтик инде э, бу сезонда. Минем дә теләк бар, менә безнең э,

Бер кешенең юморын икенче кеше аңламаска да мөмкин. Инде кайбер үзегезнең юморларын мин үзем шәхсән аңламаганмын икән, гафу итәрсез дип гафу үтенеп калам. Һәрберегез дә өметле, озак еллар менә шушы өлкәдә көлеп, көлдереп, безнең бигрәк тә татар халкын тәрбияләүдә зур эш башкарсагыз дигән теләктә каласы килә. Зур уңышлар сезгә. Һәрберегез дә булдыра аласыз.

Мин бу тапшыруны оештыручы кешеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Мин аларга тагын да уңышлар телим. Бу тапшыру бетәргә тиеш түгел. Бу тапшыру тагын да үсәргә тиеш. Яңа үрләргә менергә тиеш һәм бу тапшыруга ярдәм итеп, бөтен ярдәм иткән кешеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Алга таба уңышлар, Һәм өченче, дүртенче, бишенче һәм йөзенче проектларны көтеп калабыз. Амин, амин. Ә инде без сезне жюри әгъзалары уртасында, арасында күрергә көтеп калабыз. Шулай бит, Фәнис әфәнде. Әлбәттә, үз кимчелекләреннән генә көлә алган, шундый оста көлә алган милләт кенә биек була аладыр дип уйлыйм. Бүгенге сорауларда да шуның кайберләрендә әлеге көлкегә карата булган фикерләрне ишетергә туры килде. Миңа калса, безнең милләттә мондый тапшырулар бик кирәк, һәм инде мин йөзенче генә түгел, ике йөзенче, өч йөзенче тапшыруда да шушы жюрида утырырга язсын иде дигән теләктә калам! Алла бирса, шулай бит инде. Камил абый, инде төпләп бөтен Әйе, мин чакырасы килә башта. Үзебезнең конкурсантларны сәхнәгә сезнең алкышлар астында. Әйдәгез әле. Әйдәгез. Ныграк чабыгыз кулыгызны, дуслар. Йылдыз Гибадулина, Айна Рассатов, Фаил Баязитов, Ильяс Шаһиев. Менә алар. Беренчедән, э, бәлки шундый күн җитәр. Менә шушы проект чинап та оягына басып, чинап безнең халыкка хезмәт итә башласа, Сез беренчеләр, сез финалистлар менә бу икенче сезонда. Һәм мин жюри әгъзасы буларак, рәисе буларак әйтәм, быелгы сезон күпкә әйбәтрәк, күпкә э, татарчарак, күпкә көлкерәк, күпкә остроумный э, фикерләр чыкты матур гына әйтеп. Э, әйтәсе килә барыгызга зур рәхмәт. Инде финалдан э, финалга җитмәгән җегетләребезгә дә Алар тоже шулай ук бик талантлы җегетләр, кызлар. Менә әйтәсе килә, бик нык көчле көрәштә менә шушы дүрт финалист арасында безнең жюри әгъзалары һәм моңа кадәр жюриде булып киткән безнең сәнгать әһелләре яңа итеп калдырдылар. Һәм ул прогноз дөрес булды. Менә дүртегезнең арагызда финалга чыкты Җиңде. Җиңде. Финалда җиңде. Йолдыз Гибадуллина! Алгышлар! Йолдыз Гибадуллина! Чынлап та безнең җиңүче. Чынлап та Йолдыз, син бу менә Йолдыз! Йолдыз Гибадуллина. Мин менә э, тыңлап утырдым, сезнең менә э, нишләп син калырга тиеш җиңүче һәм 30 Мин не нишләтер идегез дип. Мин көткән идем э, бер җавап сездән. Акчага кадәр. Менә безнең татар юморы да биеклеккә менсен иде, мәгънәлерәк булсын иде. Акча икенче чиратка карарга тиеш иде. Но аның акчасы да начар түгел. Тонкра Йолдыз, син бу титулны чынлап та теге ничек дип әйтергә, яулап алдың, көрәшеп алдың. Син булдырасың. Син юморист. Безнең җиңүче Йолдыз Гибадуллина! Һәм без аны шын күңелдән кытыйбыз. Йолдыз бик зур рәхмәт. Син юморист, син юморист. Тапшыруның икенче сезонын җиңүчесе һәм сиңа без бүләк итәбез менә шундый 30 меңлек сертификат! Йолдыз, син чыннан да менә әйттем бит, мин монда ин матур, ин чибәр һәм бердәнбер кыз, шуңа күрә бу сертификат синеке.

Шунысы бик шатландыра. Син дә килеп кара әле, бәлки синең килеп чыгар.